एना किया छिने मुगी जकाँ हँसै छ पुछानो सम्भव नै सम्हरै छै त अपना आरके बाँटि देतै दऽ देतै अपना आरके यो एगो देने छै एगो देखियो हमरा एकटा ग्रुप में चिलकौर अबला नारी चिलकौर अबला नारी एउटा देख रहल छियै धिया पुता मस्त छथि

की नाम छियौ आँय मंदिर मंदिर मंदिर कोन नाम भेलै तोहर नाम की छियौ ए मंदिर मनदीप हाँ आ पापाके नाम महेशा आँय महेशा महेश साहू भैंस साहू रौ तब महेशा मरि जाओ गजब बेइज्जती है

पढ़ि कऽ कथी बनबै पुलिस पुलिस वाह गजब हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल लोकर के मारबै नहि ने प्यार से समझेबै की हाँ केवा लावा न पीटी ठोक दै छियै चोरी करते तब मारबै गुड एक नंबर भाई मजा आया बढ़िया बात ठीक तऽ पढ़बै मोन से तब ने बनबै

हाँ छुट्टा है आ ई अथी की करिए गंजी ब्लाउज हैं गंजी हंसी लगे छै देखे छै गंजी हाँ बेच देलिए नामो अच्छा अंगना में अथी एतऽ हम सुते छियै आब प्यार भिजल छै अच्छा तऽ सुखि जेतै तऽ पिन्ह लेबै ना नहि नीक लगै छै देखै छियै देहो आरमे भए गेलै छियै ई आर की भेल अछि हैं ही ही भए गेल छै खाओ अच्छा घावी अछि केना भेल

हिनका एहि बच्चा के हाँ भैयारी में हाँ ककरो हेला का अखन तक अवगत नहीं एकरा अथी चीज याद छै बुझलियै आब अहीं सब कहू अगर कतौ आफत आसमानी बांध टूटि जाय तऽ की करतै ई सब भैयारी ओना खानदान नहि कहब एहि दुआरे कि खानदान बड पैघ चीज छै समझ रहे हो

तऽ बुझि जेबै हिनका फलमाके हेलल नहि छै दौड़ कऽ हर दौड़ खेत कऽ दौड़ब दुनू हाथ एक पचार एना नहि हुए कि अहूँ बीचमे दबा जाय नहि से एक बेर बचेने छथि हमरा एक आदमी हमर दोस्त हिनका बचेने छथि अहाँके श्री राम गुलाम साहूजी महाराज गुनाकरपुर शहर हुनकर हम जिला- सदा आभारी छियै जिन्दगी भरि नहि तऽ जे बच्चा कैमरा चलबै छथि हुनकर तऽ क्रियाक्रम भऽ कऽ सब कुछ भोज भात एकरा कोनो हेलक नहि गजब बेइज्जती है आ देखियौ ई हमर कनि सीनियर दोस्त छथि एकरा गाँवमे एको रती लाज नहि होइ छै कि कनि हेलनाइ हमरा सिखा देतै आब एहि सेहो दुआरे गप पर हम- ध्यान दियौ हम एहि दुआरे हिनका हेलनाइ सिखबै छी एखुनका पानि ततेक गन्दा भऽ गेलै हमरा अहाँ समाजक उएह गन्दा पानिमे लोक डूबै छै ने नहि, पोखरिके पानि से गन्दा आइ तऽ बाढ़िवला पानिमे बाढ़िवला पानिमे ने अहाँ कने कने हेलक पैर हाथ डोर एकटा मुर्खा गेल गंगा कात ओ की करब एकरा इएह सब गंगा कातमे जा कऽ कहलक नहि रे हमहूँ नहि हेबो नहाइत नहाइत गंगाजीके बेग बहै छल ओहि दने बहि गेल ओ तू कहलकै कि माय गए हम डूबै छियौ तऽ कहलकै हमरा की कहै छी गंगा मैया के कहियो ने कहलकै हे गंगा मैया डूबै छी गंगा मैया कहलकै बच्चा कै हाथ लार कै हाथ लारलक बच्चा एकदम किनारा लए तही पर आधारित कहलकै कि की बिसरि गेलै ए, विसर जाएंगे भूल गया भूल गया भूलन भैया

एकरा दे ना सीख बैठे यार ये देखो ये हमार टीम का सबसे मास्टर ब्लास्टर एडिटिंग मास्टर छी हिनका एकटा बड्ड पैघ बीमारी छनि ओ हरदम पेंटक नीचामे एना एना कोरियबैत रहैत छथि झूठ बोल रहा है नो नो नो नो आई एम टेलिंग यू एकर केओ जे शर्तीय उपचार हुआ तऽ कमेंट में लिख के जरूर भेज बाप रे एक दिन हम देखलिए अचंभित भऽ गेलै अहाँके घूमे फिरे वाला बीमारी तऽ देखने छलहुँ लेकिन ई होचऽ वाला कोन छै कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी ये कहानी